so we don chakara the pigeon for we don chakara am we dey ask na say animal go look the pigeon we don chakara am me too talk say okay yes na true na true na true hey ah i know the ekuna man me me too i subscribe for the channel na so the thing dey una send the message may e go before before before before say na our new pigeon platform this

We go talk about Brenda Bia. He talk say na planty wey don carry like am back. Say, hey, planty the sweet oh. Say planty sweet pass that one wey go get to say like am. Gongo wey Irish run talk justice. Gongo no want to say make they give convocation for Mark Breeze. Hey, that thing don't pass people. You fit be oga for your country wey Irish run on top justice for country so. You dey threaten magistrate them wey dey do their work. eh you dey threaten them because say you know say na you dey for executive and na una dey control all thing eh for appoint them na una and all that kind of thing wetin happen when gongo e dey try for protect mark breeze we go throw am for una for here countryman countrywoman cameroon cameroon dey so e go qualify for world cup or not na another important question that we we dey ask am and na another tori

We start now with the proper news. Election for Fika Food, wetin dey happen? E take place over the weekend. E dey fine fine, the thing waka fine fine. Mm-hmm. E waka fine fine. We see the publication wey Fika Food don do am for talk about the election wey e take place for Garoua, for Yaoundé, for Beitwa, it take place fine, for Douala for here, for Southwest, for Bafusam side, for I don't talk Bamenda already. But some group of people them they make some outing say they the vex. They say they no want Tamide election continue. They win the election, they no want me Samuel Eto'o be president for Fecafoot. They no want Samuel Eto'o say eto must leave fake food say dem no be satisfied with the way wey thing dey run the way the way thing dey go on i go begin look the image now i wan see am for look am say okay na how many people dem dey ride dey dey for local place dey dey for some wall so why dem no go some open space dey hide for there dey go dey snap dem dey take phone wurr, put am for their before wurr, put am for that paper wey dey write am wurr, and then put am for face for man wey go talk grammar we don happy with the all the happy now with the all the thing we don do we think say e no go be for that president because say we no dey happy for all the thing we don do dey go for that side for bafusam na the very thing the very people dey talk the very thing dey take some two three people dey say na referee dey say referee dey vex say they no pay them when they wan do see dey sanction them this and that abdulrahman amadu oyi own team too dey enter the matter wan go look am na for inside inside siam say minister for sport e dey inside the matter That people wey dey don comot fake food wey dey want am say make Eto fit uh, fall, they dey inside the matter. So na small manipulation and then other people dey dey manipulate them, they don't give them small chew. One day wey na real actor, they dey hide their face, they don't want am make they see them because they want chop na for two plate.

Tori day. Cameroon go qualify for World Cup. Now the question that way we dey ask am. That they will see that ball for prior. Now for they will know say player the way they be play World Cup for 1990, they be get lion spirit. People wey dey get my age, they fit understand the World Cup. They fit they be see the image, but now the image they see they wanna fit go look am.

no be na the same period na the same time 1990 2025 now we know say cameroon e no go be first so cameroon no go qualify directly problem and they say they dey play some small competition for the four best second now we don go look that classification for the first best second we no see Cameroon for the fourth. No, we need they need a four, eh? best second. Cameroon no dey for no for that four. Ma give na the name for country dey for that four. Gabon number one, e dey 18 points. Na best second. Una get Madagascar, best second, number two, e get 16 points. Una get Congo Bra Kinshasa, let me say RDC, DRC, e get 16 point number three. Number four, una say na Cameroon, lie lie to lie lie. Na Burkina Faso, Ibrahim Traore country with 15 points. Cameroon na number five. Number six na Namibia. Number seven na Uganda. Una see the play wey Cameroon go be there no. Na so the team dey. So World Cup e dey run. The probability say Cameroon go qualify for that World Cup na zero.

and wey na dem dey control national team dey think say we no know we know all that thing una no fit can fool we una be fool people wey dey no know that thing we know say na una dey control money for national team na una dey control all thing na una dey put una family member for inside plane make dey go prior thirty-three people family and colleagues una put na inside plane wey dey no get no use for come na indomitable lion dem na in that the result no comot the result resulta le rambo von kure na so french man dey sing am say day wey result report card dey give report card na that day wey people dey dey cry le jour de résultat les larmes vont courir les larmes vont courir eh, tears go run down una eyes na so the thing dey. Mm -hmm. another matter the main matter the main palaba palaba na wetin

na fifa agent wey tell you no be the pay salary for magris magris contact he tell you say dey so he want me work for you because magris don get problem with chichi ivo eh that na chi ivo bring you for cameroon as i dey talk for una still go reach tomorrow magris never finish pay all him commission eh he never pay

for Martin Baragangere oga for police. E dey tell you say see wetin dey happen, see wetin dey happen, see wetin dey happen since two weeks dem never give convocation for Magbrits. Dem never even start for open inquiry about the matter wey na Cameroonian wey e dey suffer for im work. E don work im work, dem no wan pay im, dem dey wan spoil im name but una dey do everything no be for not for protecting. Habababababa! The thing no go be for women oo. e don be for way wey e don go be for the way wey the way wey the thing go be now e don go baje for the way wey e go go baje na so e happen now so the way now reaction for barngangele for see whether judicial police go give convocation for magbris because e dey cameroon na make dem give convocation make go answer the thing and then make dem hold him make pay the money

spoil the man character tarnish the man image pay money no wan pay am justice police give convocation you know una no wan give am na who dey make pressure so that una no give convocation for mark breeze we get right for asking that question for ya we talk about

I be talk that thing say they say they don't give that girl money, me do promotion for that woman woman thing and then man picking man picking thing. Man picking what they? I go begin follow man picking. Hey, oi, woman. Ha. No, no, you know that for the way sweet rich woman.

e don loss the palava wey go give me that kind of thing say loss because record na the best thing wey fit happen for some woman e like am say e appreciate record say na fine thing so if you believe planty you go begin find abings eh eh you get for get planty before you chop beans before you flop no na planty and beans dey go together no be beans and beans and no be planty and planty even nature say no want am no